Ka video zohtu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Tuzing tuchun nih chim na duhmi kong cu Jesuh Khrih nih Pathian nawlbia vialte hi vailamtahnak ah a hrawk dih maw timi kong hi chim ka duhmi a si. Baibal cacang rung lak duhmi cu Kolosa a ngan pahnih a hme hleili dah a si ka van rel la. Kan leiba ṭialnak ca cu a chung i ummi upadi vialte hna he khan a hrawh dih cang i vailamtahnak cung i a khenchihnak thawng khan kanmah dawntu si ti lo dingin a hlawnh, ti a ti. Hi cacaang pawlawsa a ngan pahnih a hme hlei li chungah kan hmuh bantukin kan lei va ṭialnak minung kut in ṭialnak si. Mirang nih cun handwriting ti minung kut in ṭialmi a si. Kha chung i a ummi upadi vialte bia a kan ceihtu dingmi phunglam nawlbia vialte kha vailamtahnak cung i a khenhchihnak thawng khan kanmah dawntu si ti loin Jesuh Khrih nih a hlonh dih ti hi Kolossa chungah kan hmuh. Cucaah hi caca kan lak bu kan lak i Pathian nawlbia vialte cu zulh herh ti lo i Jesuh Khrih zumh lawnglawng hi Khrihfa rian kan si tiin cawnpiaknak kha tuchan Khrihfa lakah hin a lar ngaingaimi cawnpiaknak pakhat a si. Jesuh Khrih kan zumh Ahcun Pathian nawlbia hi zulh a herh ti lo. Pathian nawlbia cu a dih cang. Biakam Hlun chan ah a dih cang. Jesuh Khrih chan ahcun nawlbia thawngin si loin Jesuh Khrih thawngin a si tiin cawnpiaknak phunphun kha a um. Cu pinah Jesuh Khrih thawng lawnglawng in a si tin zong mi nih an cawnpiak. Hitin ka chimh tikah Jesuh Khrih kan zumh ruangah nawlbia hi kan hlawt ding a si maw, si lo timi kong kha chim ka duhmi a si. Siahcun amah Jesuh Khrih hrimhrim nih a rak chimmi Matthai a ngan panga a hme hlei sarih in hlei kua ahcun hitin a chim, amah hrimhrim nih a rak chimhmi cu, Moses nawlbia hna le profet hna Cawnpiaknak kha hrawh awkah ra tiah ka ruat hlah u ti Moses nawlbia cu zei a si kan ti ahcun Moses cu Genesis, Exodus, Number, Deuteronomy, Leviticus tiin uknak kha Moses nih a ṭial ti a theih a si. Kha cauk uknak le profet hna cawnpiaknak timi cu thlakam in cauk kha a si. Profet hna nih an cawnpiakmi Kha hrawk awkah ra tiang ka ruat hlah u ti. Kha kha hrawk ding si loin tlintertu dingah ka ra ti. Kha amah nih fiang tein a chim mu. Biakam Hlun kha hrawk dingah ka ra lo ti. Profet hna cawnpiaknak zong kha hrawk dingah ka ra lo. Sihmanhsehlaw amah kong an rak phuanmi Moses cauk chung i Jesuh Khrih kong ai rak ṭialmi cu bantuk le profet hna nih Jesuh Khrih kong an rak phuanmi hna kha hrawk ding si loin tlinter tu dingah ka ra ti. Tlinter ti cu ruah kha si. Cun annih kha hrawh awkah si loin an cawnpiaknak kha tlinter awk tu ah ka ra. Hleidennak Mah hihi philh hlah u, van le vawlei an nun chung paohpaoh cu phungbia hi a deh pakhat te hmanh siseh, a rin pakhat te hmanh siseh a rawk lai lo. Zeizong vialte hi a donghnak an phak hlanah cun an rawk la lo tiah a fak. Phungbia hi a deh pakhat te siseh, a rin pakhat te hmanh nih a rawk la lo tiah zeizong vialte a donghnak a phak hlan ahcun a rawk la lo. A donghnak cu zeisi kan ti ahcun zungzal vancung ram kha si. Khakha hohmanh nih kan phan rih lo. No? A phan rih lomi kha si. Cucaah tuchun ni tiang profet le uh, profet cawnpiaknak le Moses phungbia timi nawlbia cauk an ti lai cu Torah cauk Cu Moses cauk uk nga lawng hi a rawk rih lo, a hmun peng rihmi si timi kha aa chim duh. Aan cun hleikuanak ahcun cucaah cun ahohmanh nih nawlbia lak i a hme bik te hmanh kha zul loin a um i midang zong kha cu bantukin a cawnpiak hna ahcun cupa cu vancung pennak chungah a hme bik a si lai ti. Cu bantukin nawlbia cu zulh herh ti lo tiah cawnpiaktu hna hi vancung pennak a rat tikah cun hmete si te lai tiah amah Jesuh Khrih hrimhrim nih hin a rak chimmi kha a si. Cucaah nawlbia zulh, zulh herh ti lo ti cawnpiaknak a hmangtu hna hi Jesuh Khrih nih vancung pennak a rat tikah mi hmete in an si lai tiah ralrinnak a pekmi a si. Ahcun Vancung a nawlbia kha a zul i kha nawlbia kha a zul i midang zong kha cu bantuk zulh awk tiah a cawnpiakmi hna cu vancung pennak ah mi ngan a si lai tiah nawlbia zong amah nih a zulh lai cun amah a zulh bantuk te khan midang zong kha cu nawlbia kong kha a cawnpiakmi hna cu vancung pennak chungah mi ngan a si lai tiah a Matthai a ngan panga a hme hlei sarih in hlei kua ah Jesuh Khrih hrimhrim nih nawlbia le Moses phungbia le a profet cawnpiaknak kha ka hrawk lo ka tlinter. Cun nawlbia kha hika i nawlbia a timi kha aa commandments an ti le Pathian nawlbia pahra kha chim duhmi a si. Pathian nawlbia pahra kha zulh herh lo tiah amah zong a zulh lo, mi zong kha zulh a herh lo tiin cawnpiaktu hna kha vancung pennak ah mi hmete an si lai ti. Cun aa nawlbia pahra kha a zulh i midang zongah cu bantuk zulh ding a si tiah cawnpiaktu hna cu mingan vancung pennak chungah mingan an si te lai tiah amah hrimhrim nih a chim caah nawlbia hrimhrim hi nawlbia pahra hrimhrim hi le Moses phungbia timi Torah cauk he profet chimmi hna hi a rawk hrimhrim rih lo tiah chim ka duhmi si siahcun tunai i Kolosa chung i Kolosa a ngan pahnih a hme leili chung i vailamtahnak ah khenhmi kan leiba ṭialnak upadi vialte kha zeithlah a si ti hi Matthai a ngan panga kan hmuh ṭhan. Khakha ka van ṭial fawn lai. Matthai ngan panga hme kul le khat ah le kul le hnih ah hitin a ṭial. Hihi vailamtah cung i a hrawkmi teirul chamnak mu upadi kawl holh in cun upadi an ti le nawlbia mu nawlbia a si ve. Natein hi nawlbia hi cu Jesuh Khrih nih a hrawkmi nawlbia kha a si. Nawlbia pahra kha si loin aa teirul chamnak nawlbia tu kha a si ka van rel lai. Mathai ngan pangah hme kul le khat in kul i hnih. Lai va nawng hlah u, lai a nawngmi paoh cu biaceihtu hmaiah chuahpi a si lai, tiah hlanliomi ah an rak ti tawn hna ti kha nan theih te. Asinain kei nih cu a u a nau cung i a thin a hungmi paoh cu biaceihtu hmaiah chuahpi nan si lai i A u siseh, a nau siseh, zei ruaram lo a timi paoh cu biaceihtu bu sinah chuahpi nan si lai. Cun ahohmanh a u siseh, a nau siseh, mihrut a timi cu hell mei chung i tlak awkah aa tlakmi nan si lai, kan ti hna, tiah khah lai va nuang hlah u, tiah hlanlio piin an rak chimh tawnmi khan an rak theih ti. Zei khoika kan hmuh khawh kan ti ahcun Number a ngan sawmthum le panga, a hme sawmthum in sawmthum le pakhat ah. Pathian nih Moses sinah a rak chimmi phungbia nawlbia kha si. Rubadi mu pawl holh in cun kha kha si hitin a ṭial. Mi pakhatkhat nih mi a thah ahcun lainawng tu cu hngalhtu hna chimmi bia ningin thah a si lai ti. Mi a that ahcun amah lawng ah thah a si ve lai. Sihmanhsehlaw hngalhtu pakhat lawng chimmi bia cu thah awk biathli biakhiahnak caah a za lo. Sihmanhsehlaw cu bantuk thil a cang tikah hngalhpitu tette pakhat te lawng um ahcun cu biaceihnak cu aa hngalhpiak sala lo te. Cun hitin a ti fawn, cu hleiah thih awk aa tlakmi lainawngtu caah cun tlanh man zeihmanh nan cohlan lai lo, amah cu thah awk a si ko te. Mi kan va that ahcun amah kong kha that colh ve, that bak ding ve. phanh bak ding a si ti kha hika ahcun kan hmuh cang. Cucaah khakha nawlbia, teirul chamnak nawlbia kha Jesuh Khrih nih cun a hrawk i dawtnak tu in a thlen cang ti kha kan hmuh khawh. Cun pakhatnak, a dang pakhat um rihmi cu Matthai ngan panga a hme kul le sarih in kul le riat ahcun nu le pa sualnak va tuah hlah an ti tawn cu nan theih. Sihmanhsehlaw kei nih cun hohmanh nih Nu kha sual duhnak lungthin he a zoh ahcun cu pa cu a lung chungin a sual cang tiah kan ti hna ti hlah. Hlanlio ahcun nulepa sual nulepa sualnak tuah hlah ti. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih nih cun nan thinlung hrimhrim zong in khan cu bantuk tuah duhnak thinlung put hna nan neih lai lo tiin a thlen. Cucaah zei nawlbia dah Jesuh Khrih nih vailamtah a hrawk ṭhan kan ti ahcun Deuteronomy a ngan sawm kul le hnih a hme kul le hnih hitin a chim, Mipa pakhatkhat nih midang nupi a ihpi kha hmuh a si ahcun an pahnih in minu a ihpitu cu le minu cu an thi lai. Cuticun Israel chungin ṭhat lonak cu nan thianh lai ti kha an hmuh ahcun thah colh bak an si lai, an pahnih in. Cu bantuk nawlbia kha Jesuh Khrih nih cun thahnak upadi kha a hrawk i Nan thinlung hrimhrim in sualnak lungput kha nan neih lai lo tiin a thlen fawn. Maw va sualpi si loin thinlung put hrimhrim zong hi ṭha tein amah Pathian duhning tein nun awk a herh timi kha a thlen duhmi kha a si. Hlanlio ahcun a nulepa sualnak tuah tikah hohmanh an hmuh lo ahcun biaceihnak an ton lo tikah sualnak kha a karh chinchin. Kha caah Jesuh Khrih nih a kha a duh lo i kan thinlung chung tein thinlung kha thianghlim tein kan tuah kha a biapi cem si ti kha a chim duhmi kha a si. Cucaah Pathian nawlbia hi zeitik hmanh ah Pathian nawlbia pahra le Moses cauk le profet cawnpiak hna kha hi a rawk rih lo ti kha chim kan duh. Vailamtah cung i a rawkmi nawlbia hna cu ha caah ha, mit caah mit ti bantuk teirul chamnak nawlbia tu kha a rawk ti kha tlawmpal chim kan duh i van le vawlei rawk hmanhsehlaw Pathian nawlbia le phunglam hna hi zeitik hmanh ah a rawk lai lo ti kha chim ka duh. Kan dihlak cung ngaitu, nan dihlak cung ah lunglawmhnak tampi kan nei i Pathian tu nih thluachuahnak tampi in pe cio ko hna seh. Amen.